Kif inti? Qabel xejn nittama li dal-video żidek b'saħħtek l-ewwel qabel kollox u llum xi ħaġa biex tgħinek fis-saħħa illi ħa nħabbarlek. Forsi qed tqatta' aktar ħin mis-soltu d-dar, forsi kwarantina jew forsi xi raġuni oħra, però taf kemm hu importanti illi inti tkun preparata għal kwalunkwe mard illi jista' jiġi. U avolja forsi qiegħda aktar id-dar mis-soltu jew il-ħin kollu d-dar, inti iddeċidejt Għax tħoss il-bżonn illi tagħmel xi ħaġa għas-saħħa tiegħek anke fejn tidħol l-immune system u għaldaqstant qed tfittex illi tagħmel xi exercise. Però tgħidli pereżempju bħalissa diffiċli hux għax qiegħda ħafna d-dar, x'naqbad nagħmel? U aħna ħsibna fik. Li għamilna, għamilna dawn ir-recorded videos bil-Malti bħallikieku inti qiegħda litteralment hawnhekk fl-istudio tagħna fejn nagħmlu is-sessions għall-fat loss u għat-toning. Kif se jkunu għandek dawn il-videos? Sempliċi immens. Ħa jkollok aċċess għal grupp privat tagħna għal membri biss illi bħalek jixtiequ illi jitilfu x-xaħam forsi, jittownjaw, jiġifieri ma jiddendlux kemm jista' jkun, u jtejbu saħħithom biex kwalunkwe virus, bakterja, fungus illi jkun hawn madwarna kemm jista' jkun isibna lesti u armati għall-kontrih. X'ħa tagħmel? Kemm sempliċiment bda tkun f'dan il-grupp, il-member zone li qed insejħulu, inti tagħżel minn video kuljum illi ħa nkunu qegħdin intellgħu. Mela ta' kuljum, ħa ntellgħu video differenti biex inti jkollok l-għażla li jekk tixtieq tista' anke tagħmel l-eżerċizzju tiegħek nofs siegħa kuljum. Tgħidli bilfors kuljum ngħidlek le. Aħna ninkuraġixxu dejjem illi minn tal-inqas insibu tliet darbiet fil-ġimgħa din in-nofs siegħa kollox illi ħa tgħinna qaddera għal kif inħossuna mentalment ilkoll nafu dawn iż-żminijiet kemm għandna stress, forsi anke ansjetà, saħansitra anke uħud minna u nsellmilhom minn hawn għaddejjin minn dipressjoni u m'hawn xejn aħjar milli l-eżerċizzju jgħinna f'dawn l-affarijiet kollha. Importanti ħafna. Apparti li ħa jkollok din l-għażla kbira ta' sessions minn fejn tara u ssegwi u tagħmel ta' kuljum, by the way, kulma ħa jkollok bżonn daqsxejn spazju żgħir ta' ma tridx tinvesti f'xi apparat ta' barra minn hawn, sempliċiment xugaman, equipment sempliċi ħafna forsi anke xi żewġ fliexken tal-ilma jew żewġ fliexken bir-ross, ara inti. U apparti dawn is-sessions, ħajkollok anke pjan tal-ikel. Nutritionist li hija membru fit-tim tagħna kwalifikata, hi ppreparat numru ta' pjanijiet għalik skont il-gender tiegħek, mela skont jekk hux mara jew raġel, skont anke l-piż bejn wieħed u ieħor tiegħek, ħalli inti tkun taf anke idealment, X'se tiekol, kemm se tiekol biex ir-riżultati li tixtieq inti jaslu aktar malajr. Ħa jkun hemm ukoll ħafna lezzjonijiet, jiġifieri ħafna informazzjoni ta' kif tagħmel dawn l-affarijiet verament prattiċi. Ħa jkun hemm intervisti ma' mindset coaches, ma' sikoloġi, ma' chiropractor, minn kollox, biex tassew avolja qiegħda d-dar qisu jkollok l-università tal-fat loss illi tasal għandek. U dak nagħmluh għal prezz redikolu ħafna għax nafu kif inhi s-sitwazzjoni ta' bħalissa. Litteralment fl-opinjoni tiegħi u ta' ħafna oħrajn m'hemmx skuża biex dan ma jsirx. Importanti li anzi niffukaw fuq fejn irridu naslu. Jiena meta ħa nsegwi dal-programm, kif nixtieq inħossni, nidher u kif nixtieq li tkun saħħti. Però min-naħa l-oħra, jekk ma nagħmilx xi ħaġa issa, forsi diġà għandi ċertu, ma nafx, kundizzjonijiet, għejja mentali, x'se nagħmel, kif se nħossni jekk ma niddeċidix li nibda xi ħaġa issa? Aħseb fuq dawk l-affarijiet u kellimna. Jiena Matteus Grasso minn A New Better Life, nawguralek is-saħħa u l-ġid.